F'xi waiting room, fuq l-istejġ, jew aħna u nippruvaw ngħabbu? Arana niksru s-skiet billi nżerżqu kelma fuq it-temp. Filwaqt li għal bosta minna diskussjoni fuq it-temp hi diskussjoni trivjali, mhux l-istess jista' jingħad għal xi professjonisti jew ħaddiema tas-sengħa, jew għal missirijietna li għaddewlna għadd sabiħ ta' qwiel u idjomi marbuta mat-temp, uħud minnhom b'laqta superstizzjuża u oħrajn imsawra minn snin twal t'osservazzjoni. Il-qwiel jirriflettu l-kultura tal-pajjiż, is-sitwazzjonijiet, il-valuri u d-drawwiet li għexu missirijietna, jiġifieri bilfors għandna bosta qwiel li huma marbuta mat-temp. Il-bidwi jipprova f'kull pajjiż jaqta' qisu il-bidliet tat-temp, minn banda, jistabbilixxi dak li huwa regolari li kull darba jiġri, u mill-banda l-oħra naraw dak li huma skerzi, eċċezzjonijiet li tagħmel in-natura kultant. U allura jipprova, permezz tal-qwiel, l-aktar fil-qwiel insibuhom dawn, joħroġ qisu sentenzi li jgħallmu, li jfakkru. Jgħidulek il-ħmura ta' filgħodu Lest iż-żwiemel fejn joqogħdu. Mela di qed tgħidlek illi hu għadda mill-esperjenza, il-missier. Issa rridu niftakru li fil fil soċjetà tar-raba' ħafna wlied kienu jieħdu l-istess sena għax bin is-sena għandu nofsha. Hawn aħna l-qwiel. Taraw? Mela Qegħdin ngħidu li l-missier kien innota din il-ħaġa fil-fehma tiegħu li meta tkun il-ħmura ta' fl-għaxija sewwa, il-ħmura ta' filgħodu aħjar trekken il-bhejjem tiegħek għax ġej x-xita, ġej il-maltemp. U allura din issa saret qisha xi verità li se tirrepeti ruħha. It-tifel li qiegħed jikber u qed jitgħallem is-sengħa ħa jitgħallem dan il-qawl u jżommu bħala qisu prinċipju tiegħu. L-esperjenza ta' missieru se tibqa' taħdem fih, se jitgħallimha u jibqa' jobdiha. Mela dan qisu il-ġabra ta' qwiel marbutin mat-temp qishom il-ktieb tal-bidwi Ta' għerf il-bidwi li jgħaddi lil uliedu. Jekk inħarsu lejn il-kalendarju tal-bidwi kien imsaħħaħ bil-qwiel marbuta mat-temp. Qwiel li huma mġarrba minn esperjenzi kemm ta' suċċess kif ukoll ta' falliment. Imbagħad għandna qwiel li huma mibnija fuq għalkemm huma fuq dwar it-temp, huma mibnija fuq is-superstizzjonijiet li kellhom u f'xi każijiet għad għandhom il-gabillotti, ir-raħħala u anke s-sajjieda. Imbagħad hemm qwiel oħrajn li huma użati skont ix-xogħol. Ngħidu aħna Cassar Pulucino jagħti xi eżempji fil-ktieb Il-Folklor Malti. Wieħed mill-eżempji tajulu wieħed sajjied minn Marsaxlokk li huwa Min ikollu għalqa mal-baħar irid oħra r-raħal, li skont Castar Pulucino b'għalqa waħda ħdejn il-baħar m'għandek xejn għax jista' jiblalek kollox il-baħar. Hemm eżempji oħrajn li jbassru jekk hux ġej maltemp jew le. Ngħidu aħna qamar rieqed baħar imqajjem li jiġifieri ġej il-maltemp jew qamar wieqaf baħar b'nazzi. Jiġifieri se jkollna temp sabiħ. Uħud minn dawn il-qwiel huma superstizzjużi anke minħabba l-fatt li dari aktar mil-lum is-superstizzjonijiet kienet tista' tgħid parti mill-ħajja tal-poplu. Allura ma setax jonqos li jsawwar il-qwiel, missirijietna jsawru l-qwiel